Den Invité vun der Redaktioun. Nämlech bei eis Invitée vun der Redaktioun. Haut de Moien ass et d'Claire Russon aus dem Educatiounsministère beim Annick Goerens. Gudde Moien, Madame Russon.
Gudde Moien.
Dir sidd Psychologin a schafft als Attachée à la direction am Educatiounsministère. Do sidd Der responsabel fir d'Relatioun mam CPAS, mat de CPASen, dem Service psychosocial et d'accompagnement scolaire, dem fréiere SPOS vun de Lycéeën. D'lescht Woch huet den Educatiounsministère eng Sensibilisatiounscampagne lancéiert, déi sech un d'Lycéesschüler an och un hir Eltere riicht, mam Numm Exit Mobbing. Meng Fro, Wéi grouss ass dee Problem vum Mobbing a vum Cybermobbing an de Schoule wierklech? Hutt Der do Chiffren? Dir huet jo och eng Enquête gemaach ganz rezent. Jo, ech soen Iech direkt eppes dozou. Ech wollt just do bäifügen, datt mir och fir d'Services socio-éducatifs, SSEen, an de Lycéeën responsabel sinn a mat hinnen zesumme schaffen. An déi sinn och an där Campagne Exit Mobbing do mat bedeelegt. Jo, et gëtt ëmmer méi. vum Mobbing geschwat. Ech mengen, do ass et wichteg ze gesinn, datt dat zanter der Pandemie eben en Enjeu vun der mentalen Gesondheet ëmmer méi grouss ginn ass an ëmmer méi an d'Opmierksamkeet och vun der Gesellschaft an vun der Ëffentlechkeet getrueden ass. An de Phänomen vum Mobbing ass an deem Kontext eben och als wichtegen Enjeu zu gesinn, well et eeben dacks Schüler, Jonker, Persounen sinn, deenen et net gutt geet, déi eeben och Täter kënnen ginn. Dat heescht, jo, et gëtt méi dovunner geschwat, ob wierklech de Phänomen méi grouss ginn ass. Do gëtt et am Fong keng signifikativ Zuelen. Mir selwer hunn. Enquêten gemeet bei eben den Services, Services psychosociaux et d'accompagnement scolaire, bei den SSÖen, fir si zu froen, mat wat fir Thematiken, Suergen d'Jonker bei si uklappen. An do gesäit een ganz kloer, dat zanter den lescht, also an den lescht zwee Joer, dat do Gewaltproblematiken ëmmer erëm Thema sinn. Si sinn op der drëtten véierten Positioun ebe vun de Schwieregkeeten, déi d'Jonker empfanne perséinlech an och am Zesummeliewen an der Schoul. Dat heescht, konkret Chiffere elo zum Beispill vu Mobbing-Fäll an de Schoulen, déi hutt Der elo net? Nee, et ginn eben déi Ufroen am Moment gezielt, recenséiert, mee déi Fäll u sech ginn net ginn net dokumentéiert, nee. Dir hutt elo, wann Der keng Chifferen hutt, da kann een natierlech och elo net soen, ob dee Phänomen vläicht zougeholl huet oder ofgeholl huet. Nee, dat wäerten mir an Zukunft kënne soen, well mir do eeben och am Kader vum Délégué à la protection de l'élève, dat ass eng nei Funktioun och, déi bei de Sepassen an den SSE wäert ugesidelt ginn, déi eeben am neien Lycéesprojet definéiert gouf an do wäert eng präzis Dokumentatioun dann och kënne gefouert ginn. Ja, Claire Husson, eng Fro déi dacks opkënnt, oder et huet een d'Gefill, datt warscheinlech gëtt méi iwwert de Mobbing geschwat an de soziale Medien, gesäit een och ëmmer méi, datt Jonker dann gemobbt ginn, da gi Videoen ronderëm geschéckt op Snapchat, op TikTok, op Instagram. Wéi ee Rôle spillen déi sozial Medien an deem ganze Phänomen do? Jo, déi si ganz wéchteg. Dass, also wichteg, et ass eng, eng Amplifikatioun, si amplifizéieren de Phänomen. Bei de Jonken ass et ganz kloer dat, oder relativ kloer dat, dat wat am reelle Liewe geschitt, dann verlängert gëtt oder weidergefouert gëtt op de soziale Medien, op de Réseauen. Dacks eebe kenne sech. Trotzdem och déi Täter an Opfer oder déi Jonker, déi mateneen kommunizéieren. An dat, wat besuergneserreegend ass an den sozialen Medien, ass eben, dat do manner Inhibitiounen sinn, dat Expressiounen, Kritiken, Diskriminatiounen méi einfach geäussert ginn an dat den Internet e bëssi als e rechtfräien, Raum ugesi gëtt, wat ganz geféierlech ass, well do eebe kéng manner Grenzen gesat ginn. An eng aner Saach, déi et och geféierlech mécht, ass, dat déi, dat Opfer, d'Victime, dacks alléng ass. Dat kann matzen an der Nuecht sinn, wou en Jonken säin Handy kuckt an do gesäit, wat alles op gesot gëtt an gewise gëtt vun him oder vun hir an. Do ass dann den Jonken aleng, an aleng sinn ass grad dat wat geféierlech ass beim Mobbing, an dofir an eiser Campagne ass den Slogan Bleif net aleng. Jo, mir schwätzen elo e bëssen iwwert déi Campagne Exit to Mobbing. Do solle virop d'Schüler an och d'Eltere sensibiliséiert an informéiert ginn, besonnesch wat hir Rechter ugeet. D'Affer huet Recht op Schutz, natierlech och an der Schoul. Wat kann a wat muss doriwwer eraus, also nieft deem Informéieren an deem Sensibiliséieren, nach gemaach ginn a wéi wäit kann eng Schoul wierklech goe fir d'Affer ze schützen? Jo, eng Schoul kann weit goen. D'Schoul ass eben eng Mini-Gesellschaft, ech hu virdru gesot, jo eben dat, D'Gefor beim Internet ass, dat dat als rechtfräie Raum gesi gëtt, an dat wier och d'Gefor eben am Zesummeliewen, och an der Schoul, an enger Klass, wann d'Jonker net den Androck hunn, dat do Regelen explizit gesot ginn, rappeléiert ginn. an dat si genotzt ginn, fir d'Zesummeliewen ze reegelen, dann kënnen Muechtverhältnisser entstoen an dat ass dat, wat dann zu Mobbingsituatioun kann féieren. An d'Schoul kann eebe vill man, well do vill Leit sinn. Dat heescht, et gëtt net nëmmen déi Täter an déi Opfer, mee eeben all déi aner, déi als Témoinen, als Zuschauer quasi bei den bei den Muechtverhältnisser, bei den bei dem et fänkt un mat Pisacken, mat Ausschléissen, mat kleng Kritiken, mat Stoussen am Gang, wann do d'Leit ronderëm net reagéieren, dat ass do an net rappeléieren, dat et eben Regeln gëtt vum Zesummeliewen, dat ass do wou et kann eskaléieren. Dat heescht et ass eng gemeinsam Verantwortung fir dës Reegelen am Alldag zu liewen. Schwätze mer dann och vläicht een Ament iwwer Sanktiounen. Dacks gëtt dat jo gefrot, wann et Täter ginn. Wat mécht een dann an engem Fall vun engem mannerjärege Schüler, deen een anere mobbt? Jo, do ginn et verschidden Niveaue vun Interventiounen. Wann et eeben. kleng Verhalensabfällegkeete sinn, wéi ech se grad genannt hunn, wat jo och d'Charakteristik vum Mobbing ass, dat et repetitiv an där Zäit kleng Attacke sinn, dann hunn d'Erwuessener, also en Enseignant, d'Personal vun der Schoul, d'Responsabilitéit, drop opmierksam ze maachen an do zurechtzeweisen, Strofen ze ginn, wann e Mobbingphänomen wierklech kloer. festgestellt gëtt, determinéiert gëtt mat Preuven, do kann et bis zu engem Renvoi kommen, do gëtt de Conseil de discipline ageschalt an natierlech, wann, wann do d'Victime och den Courage dofir huet, da gëtt et opgefuerdert, eng Plainte ze maachen bei der Police, well et ass eeben en Délit. Dacks fannen déi Akten do vum Mobbing jo och net an der Schoul statt. Mir hu grad iwwer déi sozial Medie geschwat. Dat kann an der Nuecht sinn, do kënnen da Messagen hin an hier geschéckt ginn. Do ass et natierlech och schwéier, fir dann kënnen direkt anzegräifen. Ass dat och, firwat Der d'Eltere versicht mat anzeschalten an där dote Campagne? Jo, genau. Genau sou wéi déi Enseignanten am Zesummeliewen an der Schoul en protektive Rôle hunn, hunn Elteren eben och duerch d'effektiv Relatioun, duerch erzéieresch Relatioun mat den Kanner do d'Méiglechkeet eng grouss Ënnerstëtzung ze sinn an eben dofir ze suergen, dat de säi Kand net aleng ass a sech engem uvertraut, soubal do eben Iwwerschreitungen sinn an dat Kand sech schlecht spiert. An do sinn d'Elteren, déi sech vill Suerge maachen och iwwert e Phänomen, well et dacks verstoppt eben ass an d'Jonker wëllen sech dozou net äusseren, mee si kënnen opmierksam bleiwen an soubal si Verännerungen am Verhale behuele vum Kand gesinn, Dann sollen si den Dialog sichen an probéieren wierklech d'Kand ze ënnerstëtzen fir sech ze schützen selwer an deems een zum Beispill beim Cybermobbing kann een Preuve sammelen mat Screenshots, mee een kann och net reagéieren, een kann blockéieren, also gewiss Persounen blockéieren. duerch verschidden Astellungen am Handy, et gëtt esou Tipps an Tricks, déi ginn och vun BeeSecure zum Beispill op der Helpline an op hirem Site do explizéiert an do sinn déi Elteren dofir do och fir d'Kand ze ënnerstëtzen an wann ebe méi decisiv Demarchë müssen ënnerholl ginn, datt si do mat deem Kand, mat hirem Kand déi Demarche kënne man. Här Rüsse, eng leschte Fro. E Fall an Däitschland huet elo fir, jo, ganz vill Opreegung gesuergt a fir ganz, jo, d'Leit hunn hunn et quasi net verstan, e jonkt Meedche vun 12 Joer gouf jo do erstach vun zwou anere Schülerinnen, déi Frëndinnen och virdrunner waren, och vun 12 an 13 Joer. Är Campagne, déi viséiert jo elo just d'Lycéesschüler. Firwat net och d'Primärschoulen, well och do ass de Phänomen vum Mobbing jo present? Jo, also ech hoffen, dat eis Campagne op jiddwerfalls op de soziale Medien wäert jiddereen sensibiliséieren, dat heescht och d'Populatioun vum Fondamental. Soss ass et esou, dat aner Mesuren am Fondamental en place gesat ginn. Et gi Formatiounen, Interventiounen an d'Primärschoul gemeet. Do gëtt et zum Beispill de Service vum Stop Mobbing. An voilà, d'Enseignanten hunn d'Formatiounen dozou, dat heescht, do gëtt méi op engem lokalen Niveau gehandelt. Dat war d'Claire Russon, Psychologin an Attachée à la direction am Educatiounsministère.
Merci fir dëst Gespréich. Gär geschéet, Dany.